Namobwatire Nyasae ase ebire ebi iga, naende atorendire omwancho omotegereri korwa twaumeranete ase embeo, naende goika ase rituko ria rero, namanyire Nyasae obeire omwegenwa ase obogima bwao, otorendire otokonyire kegima, gotore moyo na ase engencho y'amabera aye, tari ase okobua gwaito, korende nase engencho ye chinguru chia Nyasae. Naende nabo ntaete gokwaregania ase enchera y'abeene, goetera ase enchera eye y'okoreta ring'ana ri'Omonene ase chisudio chiaito, namanyire ng'a Nyasae obeire omwegenu na agoseseni, naende nagokonye ase obogima bwao, ekero oraire chingaki ase engencho y'ogosanga amo nainche, Nyasae nagoseseni. Tiga tosabe ase engencho y'okwegera, Tata Nyasae bw'okobua okonene, naende nakobaakire ase ebiro ebi, Gwatorendire kegima, gwatokonyire, gwatotoorire Nyasae, nigo tore moyo ase engencho y'amaabera ao. Na abanto abange barigetie korora rituko eri, korende tibaigeti. Inche amo nomwanchwa omotegereri, na ase engencho y'obuya bwao, nasabire ng'a otokonye kegima, ekero boigo torasange ring'ana riao, ong'inchori ne chinguru chi'Omoika Omochenu ekero ngokea kegima, Aye Yeso, imokererio igoro ase okoreta ring'ana eri goetera ase Omoika Omochenu, Namanyire ng'a notokonye kegima ime ya Kristo Yeso, oyore Omotooria oito. Amen. Nyasae otorendire kegima, naende rituko ria reero nabo ntaete gosanga amo naye omwanchia omotegereri, ring'ana rigotoa ogosemeri, riatoa chinguru ase obogima tore nabwo rabwo, riatoa ogosemeri bono na gochimotu ase engencho y'obuya bwa Nyasae. Rituko ria reero ntorigereri amang'ana korwa ase egetabu gia Danieli isato, Eyemo, goturumboka ekero okonyora ebiro nabo ogosoma, gwetani mono abamura mbarate okonyora batato bokwegena bakorokwa Shadaraka, Meshaka, na Abedinego, na Danieli, abairetwe ase ense y'oboosu, ekero bairwe abana ba Nyasae bakaba bagwetire emechando, bakaba bagwetire amatemu a kera enchera, Goetani mono egento gekong'u ogosemeri nigo babegete ogosemeri kwabo ase Nyasae, ande ake okwegena kwabo kogatemwa ase omorero. Inee! Nenyarekana ase obogima bwao gwatemirwe ase omorero ase emechando y'obogima oboiga amatemo akere enchera? Bono abankwana abaiga nigo basemerete Nyasae ekero bagwetera challenges chiarenge chinkong'u Ebabwate eita bachore obogima, gose bachore ogosirigwa, egekogera konyora Nebukadinesar outire omorero ekebe emberi, erinde oyotare gosasima omogwekano oyabegete ensemo nigo are kobwatwa obekwa ase riera ri'omorero, erinde anyare gakoba kagokwa. Bono gaiga, ekero tokwegera ase amariko aya iga, egetabu ekio gia Danieli isato, Ogenderere gosoma ikomi na kianda goturumboka gegoteba eri Nebukadinesza agaichorwa nekeririanda. Nase ki agotwara ekeririanda? Konyora abamura aba batato bangire gosasiima emebwekano eri, bakanire ng'a tibakoyesasiima. Ekero okoirana amaega ake ikomi na sita nigo egoteba eri Shadaraka na Meshaka na Abedinego bakairaneria omorwoti oria, bakamotebia, Aye Nebukadinesza, titoganeti Koirarerania igoro y'amang'ana aya, abana ba Nyasae bagatwara confidence ase engencho y'okomofesia omorwoti na komotebia ng'a amang'ana ay'ogosasiima, Ntomanyete Nyasae oyo togosasiima. Igo bakabeka ogosemeria kwabo ase Nyasae ekero banyarete bakoba bagoteemwa. Ring'ana eri ekero okoririgereria mono, When your faith is tested by fire, ng'a ekero okwegena kwao kogotemwa nomorero. Egetabu gia Second Timothy chapter 1 verse 7, Ekero okwegera, Timothy ya kabere, eyemo isano na ibere, amariko agoteba For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Ng'a ntoganeiri koba ne- nobwoba ase chinkoro chiaito Gose obwoba kegima, Nyasae nigo atoire chinguru, erinde totenene bokong'u, ng'a ase okwegena torateemwe, buna abamura aba batato bateemetwe Shadaraka, Meshaka, na Abedinego, erinde tonyare gotenena kegima ase engencho y'okwegena gwaito. Inee! Aye nomanyete okwegena kwao nkoroki, aye nomanyete ekero ogoetera ase emechando, noganeiri gotwara ogosemeria ase Nyasae. Abamura aba mbabwate courage, nonye barenge abake, bagatenena bagatebia Nebukadinesa, Titogosasiima omobwekano oyo. Ase ki? Egekogera mbamanyete oyo bare gosasiima, Inyasae Ore Igoro Mono, Abanto mbare ekero amatemu achire ase amagima abo, nigo bagosiria ogosemeri, barora ng'a tekonyarekana, bachaka korigia enchera ende. Lakini Shadaraka, Meshaka, na Abedinego, barabwo nigo baatenerete, bakamanya ng'a Nyasae nare ore igoro mono, oyorabakonye ase obogima bwabo, oyorabatorie ase amagima abo. Ekero ogoteemwa kwao abana ba Nyasae gwachire, aye nonyorete ng'a Nyasae naro oyoragotoorie korwa ase amatemo aria, abana ba Nyasae, ekero chitarumbeta chiare kobuga, ekero ebiroori biare kobuga, buna Nebukadinesa achiigete, nigo barenge koaka amaru nse, erinde basasiime omobwekano oria. Lakini abankwana abatato omoriki oyomo agoteba, The music sounded and every one bowed low except for the three men Who stood tall, that is Shadaraka, Meshaka, and Abedinego, ing'a barabwo ekero amariogi aria abugete, tibachieti naende gosasima emegwekano erie, tibachieti kobeka amaru abo inse, ase engencho y'ogosasima emegwekano ya Nebukadinesar, Korende nigo bamanyete ing'a Nyasae naro oyogosasimwa, Nyasae ore igoro mono, Nyasae bw'Abaisraeli, nonye barenge ase ense y'obooswa, tibachieti gosutoka ase chinkoro chiabo, erinde bachake gosasima emegwekano, lakini barabwo bagatenena. Nario omorwoti acha gotwara ekeri rianda, akabarangeria, erinde naende akabairorera. Igo bakomotebia, Aye omorwoti, Neba Nyasae tagototooria, titogosasima emegwekano egekorera ntomanyete Nyasae oyo togokorera. Inee! Aya ase obogima bwao? Nomanyete Nyasae ng'a nare Oyore Igoro Mono? Tari mang'ana amatemu achire asore? Tari mang'ana amechando ki yachire asore? Nomanyete ng'a Nyasae naro oyoragokonye? A faith that is tested by fire is a faith that can be trusted. Amen. Ing'a okwegena oko iga gwatemirwe goetera ase omorero, na kw'okwegena gotakeire osemeri, ing'a abankwana aba iga mbasiretie ogosemeria ase Nyasae, nonye barigereti bakarora omorero motwe yabo, nigo basemereti Nyasae, Nigo babegete ebirengererio biabo ase Nyasae, nigo bamanyete ng'a Nyasae orabakonye, ng'a Nyasae naro oyore igoro mono, amidst of any crisis remember there is God in heaven. Mechando ende yonsi eyogoetera ase rituko ria rero, inyora ng'a Nyasae naro ore igoro mono, oyoragokonye, oyoragotorie korwa riera ri'omorero, tari mang'ana nabo erabe namarwaire, aonchokire abeire riera ri'omorero, tari mang'ana, tanuru ya moto, nabo eranyarekane nemeremo okorigia otaranyora, eyio inaweza kuwa ni tanuru ya moto. Inawezekana ing'a emechando nere ororo ogwetera bono iga buna origereretie amarandi aya. Ande ake gwasirire ogosemeria, kwarorire ng'a Nyasaye taiyo, kwarorire ng'a gwaikire ensinyo, ing'a eyio ni tanuru ya moto, Lakini katikati ya tanuru ya moto, kumbuka kuna Mungu aliye mbinguni, ing'a Nyasae nare ore igoro mono, oyo oragokonye ase enkei yao, oyo oragokonye ase amorwaire ao, oyo oragokonye ase emechando yao. Tinkomanya ninki ogwetera ase rituko ria rero, Nabo erabe tobwati omorembe ase enka yao, nabo erabe tobwati omorembe ase ogokora emeremo, nabo erabe nemeremo okorigia otaranyora, ande ake gwasiririe ogosemeria, hiyo ni tanuru ya moto. Abana ba Nyasae, nabo erabe nomosao ore, ande ake ekero okorigereria kwarorire ng'a obogima bwakong'ire, nchera teiyo, nabo ntaete gogotebia ni tanuru ya moto, utakaposimama imara, vile Shadraka, Meshaka, na Abedinego, Baatenenete imara, bakamanya ng'a oyorabakonye inyasae Oyore Igoro Mono, emechando ogoetera ande ake gwatigirwe, gwatigaire aye bweka, tori kororekana kende gionsi ase obogima obo iga. Nabo ntaete gogoteebia oyominto one, Ing'a iyo ni tanuru ya moto, lakini utakaposimama imara, ekero oratenene boronge, ekero oramosemerie Nyasae, Ing'a Nyasae nagokonye, naende nagotoorie ase obogima bwao. Nabo ntaete goteeba ring'ana eri, omoriki oyomo agoteeba ng'a, A faith that endures the very trials of life is faith that can be trusted, ng'a okwegena kori koratware oboremereri ase ogoteemwa ase obogima obo iga, nakwo okwegena otakeire kwegena kegima, nigo rindira, here there is a question for you,

torairanerigwe richiigu nenyarekano otenene boronge, buna Shadaraka, Meshaka, na Abedinego batenenete, bakamanya ng'a Nyasae naro oyorabakonye ase obogima obo iga, Could your faith handle the trial of betroyal? Ande ake nigo kwa Kwaonigwe nabamino bagotigire ase engencho y'emechando yao, bakobekeire amang'ana ase obogima bwao, Inee, okwegena obwate nenyarekane otenene buna Shadaraka, Meshaka, na Abedinego batenenete ase engencho y'okobua kwa Nyasae, bakamanya ng'a Nyasae nare ore igoro mono, oyorabakonye ase obogima bwabo, oyorabatoorie ase obogima bwabo? Nabo ntaete gogotebia oyominto one, Ing'e ekero amatemu achire, nigo ange buna omorero, nigo okorora ng'a gwaikire ensinyo ase amatemu ao ogoetera emechando ya kera enchera, kwarora gwatigoirwe nabamino, ande ake namarwaire agochandire, ekero agochandire abana ba Nyasae, gwasiria ogosemeria. Abande baikera barora ng'a Nyasae taiyo, lakini nabo ntaete kogotebi ng'a Nyasae noare, naende nabo akogokonya, Goetera ase emechando ogoetera, goetera ase amakong'u ogoetera, ekero oratware okwegena, otenene boronge, buna Shadaraka, Meshaka, na Abedinego, abatenenete, bagatebia omorwoti ng'a, Titogosasima emegwekano egekora ntomanyete, Nyasae oito, oyo togosasima, Inyasae ore moyo, Inyasae ore igoro, nato tori abana ba Nyasae, ng'a ekero abankwana aba batenena boronge, bakarutwa ase riera ri'omorero, ase ogoanga gosasima emegwekano, ande ake expectation y'abanto abange barengeo, nonye nababisa babo, Nigo baroche ng'a abanto aba bakure bono, lakini ng'a tibakwete abana ba Nyasae, ing'a nonye barutetwe riera ri'omorero. Nigo Nebukadinesar akaigorwa amaiso. Ekero aigorwe amaiso aye, akarora abanto bare bane, na oyo o kane nigo arenge buna omwana o Nyasae. Nabo ntaete kogoteebia abana ba Nyasae, tari mang'ana eki'ogwetera ase rituko ria reero, tari mang'ana mechando kiobwate ase rituko ria rero, ande ake gwasiririe ogosemeri. Nabo ntaete kogotebi ng'a ekero orabeke ogosemeri kwao ase Nyasae, gwetera ase emerero eye ogwetera, nabo erabe nabaamate bao baumokire mamincha amo nobogima bwao, nabo erabe nabamino bagotigire, barorire ng'a tobwati enifario ase obogima obo iga. Nabo ntaete kogoteebia, Nyasae nare oyore igoro mono. Daudi akare goteeba ase Zaburi mia mochie na ine eyemo, Goturumboka ng'a onye Omonene atarenge ase ensemo yane, ekero ababisa baumogete mamincha amo nainche, ing'a nigo bare gochia koumera kinde omogima. Oyominto one tiga ngoteebie ng'a Nyasae naro, nabo erabe nomokungu omobaraka, ekero okwerigereria ase obogima bwao, Kwarora ng'a abanto bagosumire mono, mbatageti omenye ase enka eyio, mbatageti ogenderere ase obogima obo iga, abande bakwaire ebitisho, bagotebirie ng'a tokogenderera, tiga ngotebie ng'a ekero oranchere Nyasae abe ase ensemo yao, ing'ana agotoorie ase obogima obo, nakoe chinguru, nabo erabe nentakano ore tobwati baibori ase obogima bwao, Nigo ogwetera emechando emenge, nigo ogwetera amakong'u a kera enchera, tiga ngotebi ng'a Nyasae naro Oyore Igoro Mono, eyio ni tanuru ya moto, ng'a eyio nemerero ogwetera y'amatemu ase obogima bwabo bwao. Nabo ndaete kogotebi ng'a Shadaraka, Meshaka, na Abedinego, ekero batenenete ase okwegena kwabo, Nyasae akabakonya, Nyasae akabatooria goetera ase chinguru chi'Omonene, bakanga gosasiima emegwekano eria. Bakateebia Nebukadinesa, Titogosasiima emegwekano, nigo tomanyete Nyasae oyo togokorera. Inee! Aye ase okwegena kwao nomanyete Nyasae oo? Emechando nabo egocha, amakong'u nabo agocha, akera enchera, abanto abange kwanyora batantanire, korwa ase ogosasiima gw'ekeene, korwa ase ogosasiima Nyasae Oyore Igoro Mono, amatemo ore naro tari o permanent, nigo are otemba oroo ase engaki enke, ekero orasemerie Nyasae, ekero oramwegene Nyasae, eringo origie obosio bwaye, erinde omwegene Nyasae ng'a nagotoorie ase obogima bwao. Nabo ndaete tosome ase egetabu ki'Abankorinto ikomi Nebwate ring'ana torarigererie ake, ikomi na isato nigo egoteba Wangorito wa kwanza kumi, kumi na tatu. Egoteba iga abana ba Nyasaye, ogoteemwa tikwabanyorete inwe otati gokore kw'engencho ya Mwanyabanto. Nyasaye nomwegenwa, takobatiga moteemwe gwetani buna chinguru chiaino ching'ana, Korende amo nogoteemwa nakore egesieria mogosokera erinde monyare gokoremereria, ing'a Nyasae takobatiga oteemwe gose takogotiga oteemwe gwetania okwegena kwao. Ing'a neba amateemo achire, Nyasae nomwegenwa are, tagotiga oteemwe gwetania okwegena kwao, ing'a nonye nabo Narosie egesieri eke ogosokera abana ba Nyasae. Tinkomanya ng'a amatemu ki oratware ase rituko ria reero. Tinkomanya nararia ogwetera ase obogima bwao. Nyasae nere ore nokobua okonene, naende oriire chiira ing'a narosie egesieri eki orasokere ase ogotemwa kwao. Ing'a akarosia egesieri Ase Shadaraka, Meshaka, na Abedinego, ekero basabete, bagatwara okwegena, bakamanya Nyasae naro Oyore Igoro Mono, oyorabatoorie, oyorabakonye. Nekeene, ekero barutetwe ase eriera ri'omorero, Nyasae nabakonyete ase okobatooria. Tibayieti abana ba Nyasae, bakarwa ororo bare abagima, bagenderete komobaka Nyasae, ng'a Nebukadineseri akarora abankwana baria bare gati-gati y'omorero bagotaara basiboire, inyora nigo basibetwe ekero basoete ase riera ri'omorero, lakini ekero basabete Nyasae, ekero baegenete Nyasae, bagasoka abana ba Nyasae bare abagima, Nabo ntaete kogotebi nonya nemegwa yatomirwe ase obogima bwao, amariko agoteba ase egetabu gia Isaya hamsini na ine osome kumi na saba, ng'a hakuna silaha iliyotumwa kinyume na maisha yako ambayo itakayofaulu. Nabo erabe emegwa yatomirwe ase obogima bwao erinde kogokoora Onye are gokoba gokorwa ase obogima obo iga, korende oyominto one nabo ntaete kogoteebia ng'a emegwa eyio yatomirwe, ing'ana bokoyebua goetera ase chinguru chia Nyasae. Amateemu ayio atomirwe ase obogima bwao nabo okoyabua ekero osemeretie Nyasae naende omwete Omonene, Ribaga ritang'ani ase obogima bwao katika tanuru ya moto, emerero nemenge ase obogima obo iga, amarwaire nemerero, amakweri achire ase enka nemerero, emechando ya kera enchera abana ba Nyasae nemerero yatomirwe ase obogima bwao, Lakini ng'a buna Shadaraka, Meshaka, na Abedinego batwarete okwegena ase Nyasae, bakabeka ogosemeria kwabo ase Omonene, bakamanya ng'a neba twakure, ntori gosiria ogosemeria ase Nyasae, bakaba basemereti Nyasae goetera ase ogotenena kwabo ase okwegena, bakeegena ng'a Nyasae nabatoorie, bakaegena ng'a Nyasae takobatiga. Abanto abange rituko ria reero buna ngokwana amo nainwe, mbare mwasirire ogosemeria goetera ase emechando obwate. Abana ba Nyasae ekero oramorigererie Omonene, nagokonye, naende agotoorie ase erieta ri'Omonene. Nabo ndaete gosoma ase egetabu gia Petero entang'ani, Ning'anchete ekeunga eki botambe, egekora kegotoa ogosemeria kore okonene. Petero entang'ani isano, osome ebiongo biaye saba Petero tano mstari wa saba, Ring'ana ndiro Nyasae agokwana amo naintwe. Amariko nigo agoteba iga, Isano na ibere, Motweke ogwechanda kwaino gwonsi, ekiagera ere nigo agwechanda mono ase engencho yaino. Abana ba Nyasae, imochando ki oratware ase rituko ria rero? Nyasae otebire omotweke ogwechanda kwao. Nyasae otebire omotweke emechando yao. Ekero kwamotwekire Nyasae, ere nigo akogwechandera mono, nonya nekero abanto bagotigire, abasani bao bagotigire, aba mwarenge nabarabwo momenyete nabarabwo bagotigire, motweke Nyasae emechando yao. Inyora abamura aba batato Shadaraka, Meshaka, na Abedinego, nigo bamotwegete Nyasae emechando yabo, Ogwechanda kwabo, egekora motu yabo, nigo baroche amakweri. Inyora nabasae barenge abake, babwate ebirengererio ebiya, babwate chidream chingiya, bamanyete ng'a gochi motu amang'ana nabe buya. Bono iga iga baumeranire amo na Nebukadinesar, oyoretire ogoteemwa, ing'a basasiime emegwekano nabarabwo mbamanyete Nyasae oyo baare gosasiima. Erinde barabwo bagatenena bokong'u, bagateebia omorwoti oria ng'a Titogosasiima emegwekano. Abana ba Nyasae ekero batenete bokong'u, Nyasae obo akarorekana. Nyasae obo akaoroka mono, ing'e ekero oratenenere ekeene, ekero oratenene bokong'u ase okomosasiima Nyasae, goika omoerio, Nyasae goika eoroki. Ekero aorogetie abana ba Nyasae, imagine ng'a aya tari tari ehistory togoteba bosa igo, aya namang'ana abete Ing'a Nebukadinesa nautete omorero mara gatano na kabere, omorero ekebemberi, erinde agateebia abankwana aba, Basasiime emegweka nonye taibo, barutume abana ba Nyasae. Tari ng'a nomorero bosa togokwana, nomorero orenge ororo bw'ogokumia, nonye nabaria barutete abankwana aba Shadraka, Meshaka, na Abedinego ime, nigo baasambetwe ne chinsase chiri ase engencho nomorero orenge omonene. Rituko ria reero amatemu naro oratware ase obogima bwao, ayabeire amanene ekero okoyarigereria, ande ake ne nyagitari warikeirwe ripoti embe, gwatebigu tokogwena ase ekansa obwate, tokogwena ase esukari obwate, tokogwena ase amarwaire obwate ase omobere oo, And ake gwasirie ogosemeria, nindaete gogoteebia ng'a remember there is God in heaven, Nyasae nare oyore igoro mono, oyoragotoorie ase obogima bwao, oyoragokonye ase obogima bwao, oyorakoe chinguru, oyoragotoorie ase amakong'u ayio obwate, ng'a ekero oramosemerie takogotiga, nagokonye, nagotoorie abana ba Nyasae, nakorae ase obogima bwao, Tosirie ogosemeria kegima. Nyasae nabwate okobua kwaye okonene, nabwate chinguru chiaye chi'ogokumia. Omorero oyio ogwetera rero, torengereria ng'a noro orabe mirere. Nyasae nagokonye otware ushuhuda, otebie abande ng'a Nyasae onkonyire, otebie abande Nyasae ontoririe ase omochando nabwate, ase amadeni nabwate, Nyasae onkonyire, nabeire ginkonyaakana Ase esukuru nare gosoma, Nyasae onkonyire nakorire buya ase amatemu nabwate ase enka, ntare koigwanana neamate yane. Bono Nyasae onkonyire ase obogima bwane nabwate andake ntarasesenigwa ase enyomo. Nyasae onseseniri ng'a omotogia omonene na komoimokereri igoro mono, buna Shadaraka, Meshaka na Abedinego, Bamotogeti Nyasae, bakorimokia rieta riaye igoro egekora bamanyeti omorwoti oria Nebukadinesar, ing'a Nyasae nare okonyara, Nyasae nare obwate chinguru chi'ogokumia, Nyasae nare oragotoorie, oyominto one, tosirie ogosemerie, ase gati-gati y'emechando eyio inyore ogosemeria inkoro Nyasae narore agokonye ase obogima bwao, naende agotoorie. Tiga Omonene akoe chinguru. Tiga Nyasae agokonye ase enkoro yao. Osuke kegima ang'e amo nere, erinde agokonye ase obogima bwao, goetera ase ring'ana eri twasangire, Namanyire ng'Omonene nagokorere ayare amaya, naende agoseseni ime ya Kristo Yeso, oyore Omotooria oito. Amen. Nagosabeire amaya omwanche omotegereria, tiga Nyasae agoseseni naende akorende kegima, nabo orabe nobwate ogosaba oganetie tosabe amo naye, goetera ase enamba y'esimi eyio ntagete gogotigera, iga ere 0716 567694 Oyo ore gosanga amo naye Pastor Obed Mabeya ekero ongororire ase chaplain namanyire ng'a Nyasae obakoreire amaya mbuya mono ase okorigereria ekebindi eke na abange tokoumerana baba bagonsegeta ase ogosanga nabarabwo ring'ana eri naende twasaba amo nabarabwo Namanyire ng'a naye Nyasae nagoseseni ime ya Kristo Yeso, oyore omotore oito. Amen. Tiga nsabe amo naye anda ake rinde tokore Roho, Tata Nyasae bw'okobokonene, nakobaakire ase ebire ebiiga, nakobaakire ase engencho ye ribaga gwatoire, gosanga ring'ana riao amo nomotegereria omwanchia nomorigereria, Ase bire biga nasabire chinguru chia igoro chiria chiorogete ase Shadaraka, Meshaka, na Abedinego, ekero bateemetwe okwegena kwabo, bagatenena bokong'u, bagasemeria Nyasae, ing'a nonye bateemetwe base asima emegwekano, bagakana, bagakana Nebukadinesa omorwoti, Titogosasima emegwekano egekora ntomanyete, Nyasae oyo togosasima, nabo nare kogosaba Nyasae osesenie omwanchi omotegereri, omooseseni kegima ase emechando aratware rituko ria reero, ainyore ng'a Nyasae nare ogotooria, Nyasae nare ogokonya, oyokonyete Shadaraka, Meshaka, na Abedinego, bakaruria eira ri'omorero Tinkomanya omwanchi oria otegererete ninki agwetire ase ebiro ebi iga. Namanyire nomotoorie, namanyire nomokonye, naende nomokune kegima, erinde agosemerie ase obogima bwaye bwensi. Nasabire ebisi biao nomorembe ase engencho ye studio eye iga, Nyasae, sese nibo abatenenerete, abagokora emeremo, O Nyasae, bamentere mbuya mono ase engencho baruore ribaga ase okoreta ring'ana riao, namanyire nobamentere, Naende nobasesenie Nyasae ase okobua kwerita riao. Twasabeire ense ya Kenya twayebekire ase amaboko ao. Twasabeire abarai bare o Nyasae ne chi county level genderera kobakonya bonsi erinde obonene bwao bororekane. Twasabeire nonya ne chi county chiaito eya Gusii iga iga Nyasae boigo na Nyamira seseni chigavana chiroo na abakori emeremo ao ao Omonene obamentere, erinde bakomanye, nonye mbaria bare ase chinse chia isiko bagendete gotegerera amang'ana aya, baseseni Nyasae, bao ogosemeri, bakonye kegima ase obuya bwao. Namanyire ng'a gwatoigure, Nyasae, obuya bwao bobe amo naintwe, naende ekero oratoe ribaga koumerana nomwanchi omotegereri, ebako nesike ekoiranere, ekero gotwareganitwe ensi ase okoirana kwao. Igo nasabire ng'egerente ng'a Nyasae gwatoigure,